I singitanyana loko mbuyelo wo kota mina n'wana Sirha a tikuma a yimile emahlweni ka vanhu va risima timpohlo ni timpama ta tiko ra ka Bungeni ni vamakhelwa wa rona na n'wina tintlhari leto tlhava hi tlhari ra vutlhari n'wina va WG Nkonyano Education Trust Hi madyambu lawa yo xonga, esikwini ra ku tsundzuka ndzima ni vumunhu bya nhenha ya dyondzo, ndzi titwa ndzi katekile loko ndzi komberiwile ku hoxa mambirhi manharhu. Lexi xi ni susumeteke ngopfu ku ta haleno hiloko va ndzi nyikile matimu. ya rirhandzu leri tatana Gezani Konyana a ri na rona eka vana va maboxandleve emalembeni ya dyandza ra swakudya swo ya ekhwirini na nkhwankhwa wa swakudya swa mehleketo byi nga vutivi ni dyondzo nuna loyi a ri xihlovo xa mati emananga inaka Mabutani a ri mudyondzisi wa ndhuma wa Maths na Science a tlhela a va nhloko ya xikolo. Kambe hi nga va hi endla xihoxo loko hi ringeta ku n'wi khoneta ni ku n'wi ndovetela exibokisanini xolexo xin'we xa vudyondzisi ni vurhangeri bya xikolo ntsena. Konyani a ri xirho xa vandla ra African National Congress. ni xa South African Civic Organisation, SANCO, ni xa South African Democratic Teachers Union, ni xa kereke ya Evangelical Presbyterian Church ni mintlawa yin'wana ya nhluvukiso etikweni. Hi lembe xidzana ra makumembirhi-n'we, i nguva ya ku hundzuriwa ka vumune lokukulu ka matirhelo, vuhlanganisi ni vumaki, so called Fourth Industrial Revolution, la Quatrième Révolution Industrielle, laha michini yi nga dyondza ku hlaya, ku ehleketa, yi lahela hi ku dyondza ku hlela la yi vhumba yi tlhela yi ku hlamula loko u yi vutisa i nkarhi lowu michini leyi nghenaka ehansi mugodini yi tirhaka ku tlula na vanhu lava a va nghena emugodini va tirha kona khale xana hi nga tilulamisela njhani ku endlela leswo nguva leyi ya michini ni tirhoboto yi nga hi siyi endzhaku nakona yi nga hi siyi ehandle vurhangeri lebyi lavekaka eka nguva leyi i vurhangeri lebyi byi nga dzika eka ku twisisa ku cinca ka mahanyelo ni matirhele loku ku tisiwaka hi vukona bya michini leya swifuva leswikulu ni mabyongo lawa ya kulu Murhangeri namuntlha u fanele ku twisisa hi laha michini yi encenyetaka vanhu ni hi laha vanhu va encenyetaka michini. EJapan va na xivuriso lexi ngo it's an insult to ask a human being to do what a machine can do. Varhangeri va fanele ku rhangela mapfhumba yo tshunxa vanhu eka migingiriko ni mintirho leyi nga endliwaka hi michini ivi va va letela eka tindlela leti vanhu va nga antswisaka vutivi bya vona eka swilo leswi va swi kotaka ku tlula michini Xikombiso, michini a yi swi koti ku twela vusiwana kumbe ku tiva leswo nhlomulo i ncini. Nguva leyi hi hanyaka eka yona i nguva ya post-colonial. I nguva leyi landzelaka nkarhi wa xikoloni ni vakoloni. I nguva yo tshika ku gandzela matiko ya Europe na Amerika. Eku va hi ta swi kota, hi fanele ku xiyaxiya tindlela leti Yuropa na Amerika va ha yaka emahlweni va khondzisa misava xikan'we na hina, hambiloko nkarhi wa xikolonyi wu hundzile. Hi ku tirhisa matimba ya mali, va tirhisa matimba ya swa matlhari, Va tirhisa indasitiri ya filimu ta Hollywood na vuyimbeleri na swa vukhongeri bya right-wing. A hi laveni tindlela ta ku ntshunxiwa eka ku bohiwa hinkwako koloko. Hi mukhuva wolowo, tinyimpu leti hi ti lwaka i timbirhi. Hi lwile nyimpi ya matlhari xidzi, kambe sweswi hi fanele ku lwa nyimpi ya le mabyongweni na le mimoyeni. Leyi hi yona nyimpi leyikulu. Rin'wana ra matlhari lawa yakulu eka nyimpi leyi i dyondzo. Swi fambelana swinene na hungu ra risimu ra Bob Marley leriya ra Redemption Song. Eka risimu rero u ri, Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Mapfhumba ya ehleketelo leri ya katsa leswi a swi vitaniwa negritude khale. Leswi ngi a swi vitaniwa anti-colonialism leswi a swi rhangeriwile hi tintlharhi to fana na va Frantz Fanon. Khombo rin'wanyana lerikulu hi leswaku hi lo na tshunxeka eka swa xipolitiki hi anakanya leswaku. Lexi nga sala i ku va hi tshunxeka eka ikhonomi ntsena. Loko mo teka mali mi nyika munhu loyi a nga tshunxekangiki emiehleketweni mi ta tivonisa kwalomuya ka 70000 wa malembe laya nga hundza munhu a xo va xin'wana xa swiharhi leswi ngi a swi makanyeka enhoveni ya tikonkulu ra afrika Kambe hi mpfhuka xa sweswo munhu u hundzukile ngopfu, u ti antswisile, lero kala a va hosi ya swiharhi kulobye hinkwaswo, a tlhela a thambisa na ntumbuluko ni ku tilongoloxa na swilaveko swa wona hi ku hatlisa ku tlula swiharhi swin'wanyana. Hambiloko hi ku munhu u hundzuke boso ya swiharhi, ka ha ri na swiphiqo swo hlayanyana. Xo sungula, hi leswo vanhu va misava leyi a va ringani futhi a va khomiwi ku fana. Ku na valungu, ku na vantima, ku na vavanuna, ku na vavasati, ku na vaakatiko, ku na swita-swi-famba. Xiphiqo xa vumbirhi hi lexi. Xin'wana xa switandzhaku swa ku tiantswisa ka munhu eka malembe lawa ya makume ntlhanu nkombo wa magidi i ku thyakisiwa ka moya exibakabakeni, ku herisiwa ka tinhova leti ti vangaka mpfula, ku thyakisiwa ka milambu ni malwandle, na ku hundzuluxiwa ka tinguva ta ntumbuluko u nga ha swi tivi leswaku vuxika byi sungula kwihi byi hela kwihi ximumu xi sungula kwihi xi hela kwihi hikokwalaho ka sweswo evurhangeri lebyi lavekaka eka nguva leyi hi lebyi byi nga ta tsundzuxa vanhu leswo A hi vona ti favourites ta Xikwembu. Mhani ku na Bibele yi ri for God so loved the world. A yi ri for God so loved human beings. A yi ri for God so loved whites. A yi ri for God so loved men. Hi leswo Yesu a ta a ta fela na machela na tinyoka na tintshava na milambu na mativa na malwandle. vurhangeri lebyi lavekaka hi lebyi byi fanelaka ku tsundzuxa vanhu leswaku a va beteri va tifanela na swiharhikulobye va fanele ku xixima milawu ya ntumbuluko ni ku veni va wu hlayisa ku hambana lokukulu ka vanhu emisaveni leyi ku entile ku tlula sweswo hileswo Ku na lava va dyaka va cukumeta, lava nga tatiki ni xandla, kambe lava va sikaka i timiliyoni. Laha ku dyiwaka rikoko ra xilondza, laha ku rilaka nhongani, kasi hala ntshunge wa patu, Swigwitsirisi swi lo mpha hi swilovolovo na mafehlefehle. I vamakhelwani vanhu lava, kambe lava va nga hala va dyi nchumu, lava va nga hala va dya makhondo. Hi yona misava leyi hi hanyaka eka yona. Swi ngo, Varhangeri va nguva leyi, kwala va nga kona, eka xiyenge xexi va nga eka xona, Va fanele ku va bizi na mapfhumba yo hunguta mpfhuka ni vangwa leri nga kona exikarhi ka lava nga taleriwa na lava va pfumalaka. A swi ringananga ku va ntsena hi hlohlotela swisiwana leswaku swi tiantswisa hi dyondzo ni vutshila. Nambu wa rifuwo wu nga khulukeli etlhelo rin'we ntsena. wu nga cheli etiveni reri anakeni a wu chela ka rona tolo na tolweni leswi swi cinciwa hi pholisi a swi nga cinciwi hi munhu wun'we a ri yexe loko ngi a ndzo tiva ximawusa lomu va xavisaka kona marito ingi tolweni ndzi pfuke ndzi kongoma vhengeleni ra kona ku ya xava marito ivi ni ya peperha erihlelweni ra miehleketo ku endlela leswo ni ta kota ku hambanyisa marito lawa yo xawula eka lawa ya nga ni sowori lawa yo tshomula eka lawa yo horisa ni lawa yo tlhava eka lawa yo tlhavula loko ngi a nile evhengeleni ra kona ni ya kumile ni marito ya kona A ni ta va ni rhange hi ku ya phumuna ritshuri ivi ni ya vatla ya ku kwetsikwetsi se ni ya longoloxela hi ku ya hi ku leha ni ku koma ni ku lala ni ku bumbula ka wona a ni ta sungula hi ku kongomisa marito ya mina Eka n'wina varhwali va xivono, n'wina va GW Konyani Education Trust, ndi mi tlangela na ku mi ndhundhuzela eka pfhumba leri mi nga ri sungula lero saseka. Loko ni karhi ni hlaya papila ra swikongomelo swa n'wina, Leswo xonga swi tlhela swi nuhela, xifuva xa mina a xi ndlandlamuka hi ku tinyungubyisa, ni makatla ya mina a ya tlakuka hi ntsako. Ndzi swi vonile leswo vunyingi bya n'wina a mi ri swichudeni swa xikolo xa hluvuka. Mawaku loko swichudeni swa swikolo swin'wanyana swa le ka ndhawu leyi, ni xifundzha lexi va nga dyondza xa n'wanchumu eka n'wini hinkwenu hina hi lwelaka nhluvuko wa yindlu ya ka ntimeni kwala ka bungeni elimpopo na kwala tikweni leri hinkwaro swa hi fanela ni ku hi boha ku khensa vandyangu wa ka nkonyana n'wina timbhuri ta vacanyi N'wina valwi lavo fa hi ntlhambi va pfumala ni vayimberi ku ri na ku va mi khondzisiwa hi vamalokotswana n'wina vakori va humba hi ku bindzuka xana hi nga mi tlangela ha yini Loko mi n'wi pfumelerile n'wana wa n'wina Gezani eku va tata wa vana lavo tala ku tlula vana va yena va ngati, na rona jaha ra ka nkuna ri vonga, hikuva yena a nga lo fika, a nga lo ta hi ku famba la ka bungeni. i huma kona leswi bokeni a havhaxerile tidyondzo takwe ta bsc a ta va a hundzukile ncindzu loko a swi lava a muka a ya kukula kwalomo swi ngo gw nkonyana a rhandza tiko ra yena a mi rhandza hi rirhandzu lerikulu hi ba mandla nkuna wa mavutani nkunankulu nkuna lonene wena gegetsu ra nhlonge xi lwa na dzana khume ri lwa na matoya na mayeka wena ma kombela mati u nga ri na torha kambe u kombelela ku fundza u vuya u tshutela